Öňem bir gezek bir adam patyşaň ýanyna baryp, Şahym, men şeýle bir üýtgeşiklad öwrendim, şoňa seredip bir baha beriň diýipdir. Onda patyşa-da Görkez diýipdir. Ýaňky adam bir eline iňňäni alypdyr, bir eline-de sapak alyp, şeýle aralykdan sapagy zyňyp, iňňäni deşiginden geçirmän başarypdyr. Muny gören patyşa nökerlerine aýdypdyr, Baryň bul adama ýüz tylla beriň, yzyndanam ýüz gamçy uruň diýipdir. Muny diňläp duran wezirem geň galyp, Şahym, näme üçin ýüz gamçy urmaly, men-ä düşünmedim diýip, sorag beripdir. Onda patyşa aýdypdyr. Dogry, azap edipdir, öwrenipdir hiç kimiň edip bilmeýän zady. Oň üçin sylag hökmünde ýüz tylla hökman suratda beriň. Ýöne, hiç bir ýerde ulanyp bolmajak bir peýdasyz bir zatlary öwrenmäge wagtyny sarp edeni üçinem ýüz gamçy hökman beriň diýipdir. Netijäni. Özüň çykar. Öňem bir paýhasly bir adam öz ýaşaýan şäherinden daşrakda bir şäherde mugallym bolup işleýän eken. Öýnäkilere pul ugratjak bolup bir täjire haýyş edýär. Täjirem ýok, äkidip berjekkä diýýär. Şonda ýaňky mugallym muňa bir teklip berýär. Eger sen şu ýüz tyrlany äkidip berseň, şu ýüz tyrladan özüň näçe isleseň, Şonda men gelnimi eltip beräý diýip, teklip berýär. Täjirem muňa razylaşýar-da, onda hata ýazyp ber diýýär. Baramsoň gelniň dawa etmesin meň bilen diýip, hat ýazdyrýar. Ýaňky paýhasly mollymam hat ýazýar, Mähriban aýalym, bu täjir saňa ýüz tylladan özi näçe islese, şonçasyny berer diýip. Ony täjir ýaňky hatam alýar-da, muň gelnini tapyp, baryp haty berýär, yzyndanam bir tylla uzadýar-ine, ýoldaşyň ýüz tylla ugratdy, özüň näçe isleseň şonçasyny beräý diýdi. Ony ýaňky gelnem haty okap görýär-de, sorag berýär täjire, Sen özüňe näçe islediň diýip. Ol-a Men özüme togsan dokuz isledim diýýär. Onda sen maňa togsan dokuz tylla bermelidiň. Ýaňkam adalat talap edip gygyryp başlaýan, Ýerdi, sen näme üçin beýtýäň, hatda ýazyk dur-a diýip. Olam onda ýaňky gelinem düşündirýär, Ene, täjir, menem saňa adalat aýdýan-a diýip, hatda ýazyk dur ahyryn. Bu täjir özi näçe islese, şonçasynam berer diýip dur. Diýmek, sen ýüz tylladan togsan dokuz tyllany özüň islän bolsaň, Togsan dokuz tyllany maňa bermeli bolýaň diýip, ýaňky togsan dokuz tyllasyny alyp galýar. Netijänem özüň çykar. Öňem bir gezek eşek bilen gaplaň jedel edipdirler. Eşeg-ä otuň reňkine gök diýipdir, gaplaňam otuň reňkine ýaşyl diýipdir. Bulaň jedeller örän uzaga çekipdir. Iň soňunda eşek jedeliň soňuna nokat goýmak üçin ýolbarsyň ýanyna barmagy teklip beripdir. Bular ýolbarsyň ýanyna baryp ýolbarsa diýipdirler. Biziň aramyzda jedel ýüze çykdy. Eşege otuň reňkine gök diýýändigini, gaplaňam otuň reňkine ýaşyl diýýändigini aýdypdyrlar. Şonda eşek özüniňkini dogry etmek üçin, Ýolbars, ýöne otuň reňki hakykatdanam gök dälmi diýip özüniňkide durupdyr. Onda Ýolbarsam, Hawa, otuň reňki gök diýipdir. Eşek muňa begenip, ýolbarsdan gaplaň jezalandyrmagyny talap edipdir. Ýolbarsam, Gaplaň jeza hökmünde bäş ýyllap agzyny açmaly däl bolar diýip, gaplaňa jeza beripdir. Eşek muňa begenip gidipdir. Gaplaňam ýolbarsdan sorapdyr. Ýöne, ýolbars, hakykatdanam otuň reňki ýaşyl wagty sen näme üçin meni jezalandyrýaň? diýip sorapdyr. Ýolbarsam aýdypdyr, Men saňa jeza bermegimiň hiç hili otuň reňki bile bagly ýeri ýok. Men saňa. Sen ýaly akylly haýwanyň eşek bilen jedel edýänligi üçin jeza berdim diýipdir. Durmuşda edil şeýle. Näçe sudnama getirip, sud etmegiňe garamazdan, olar özüniňkiniň dogrudygyny nygtap durýan adamlar bar. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýolbars agajyň aşagyny uklap ýatan eken, muňam aşagyny alakalan hini bar eken. Ýaňky bir alaka hinden çykýar-da ýolbarsy oýarýar. Ýolbarsam gahary gelip o alakany tutýar. Şonda alaka ýolbarsa ýalbarmaga başlaýar. Ýolbars, meni goýber, hiç zat etme. Meňem saňa bir gün kömegim deger, men saňa hökman kömek ederin diýýär. Şonda ýaňky ýolbars Gülýäde alakany goýberip, Seniň ýaly ejiz janlar maňa näme kömek edip bilsin diýip göwnüýetmezçilik edýär. Soň günlerde bir gün bu ýolbarsy awçylar tutýarlar, zapasa äkitmek üçinem bir kapasaň içine salyp daňyp goýýarlar. Ýolbarsam gygyrýar bar sesi bilen haýwanlary kömege çagyrýar, ýöne bir haýwanyň kömegi gelenok, sebäbi, Haýwanlaryň özleri awçylara tutulmakdan gorkýarlar. Şonda ýaňky alaka bir gün agşam gelýär-de, kapasasyny girip, ýolbarsyň daňyga duran ýüpüni gemirýär. Şeýdibem ýolbarsy kapasadan, awçylardan halas edýär. Soňra alaka ýolbarsa diýýär, Gördüňmi, ýolbars, men saňa hökman kömek ederin diýdim-ä diýýär welin, ýolbarsam, Bagyşla, sen ýaly eziz jandar men ýaly güýçli jandara, Kömek edip biler öýdüp hiç hili pikir edemokdym diýip, ötünç soraýar. Durmuşda-da şeýle. Käbir adamlar beýleki bir adamlary ejiz görüp, göwnüýetmezçilik edýärler, kömegi degmez diýip pikir edýärler. Ýöne aslynda welin, her adamyň öz başarnygy bolýar. Şol başarnygy bilenem beýleki bir adamlara kömegi degip bilýär. Netijänem özüň çykar. Öňem bir pähimdardan sorapdyrlar, Biziň ýetjek bolýan menzilimiz wajypmy ýa-da şol menzile ýetmek üçin geçjek bolýan ýolumyz diýip. Onda pähimdar, Şol menzile ýetmek üçin geçjek bolýan ýoluňyzda size ýoldaş boljak adam wajyp diýip jogap beripdir. Netijemi. Özüň çykar. Öňem birnäçe haýwan samolýotda uçup barýan ekenler. Köpçülik bolansoň, bular gohlaşyp, betçilik edipdirler welin, ýolbarsam bulara duýduryş beripdir. Şundan beýläk haýsyňyz gohlaşyp, betçilik etseňiz, samolýotdan aşak zyňaryn diýipdir. Muňa garamazdan, garga bilen towşan ýene-de betçilik edipdirler. Onda ýolbarsam bularyňkysynam alyp, samolýotdan aşak zyňyp goýberipdir. Howada gaýyp barýarkalar towşan garga ýüzlenýär. Garga men näme etsemkäm? Garga-da ganatyňy aç diýip jogap berýär. Towşanam aýdýar meň ganatym ýog-a diýýär. Onda garga-da ganatyň ýok bolsa başda näme üçin betçilik etdiň diýip özi uçup gidýär. Durmuşda-da käbir adamlar towşan ýaly. Soňundan ýüze çykjak meseleler barada pikirlenmän hereket edýärler. Netijäni. Özüň çykar. Öňem gününi zordan görüp ýören bir pukara adam pähimdaryň ýanyna baryp, Pähimdarym, meň bir goňşym-a, lotereýa alyp, öý goş edindi, jaýyny täzeledi, maşyn edindi, garaz bir guruplanyp gitdi. Näme üçin Hudaý oňa berýä-de, maňa berenok-ka? Oň menden näme artykmaçlygy barka? diýip nalapdyr. Onda pähimdarym, Senem gurplanmak üçin lotereý bir satyn al-la diýip jogap beripdir. Durmuşda-da käbir adamlar şeýle, hiç hili hereket etmän, belli bir derejä ýetmek isleýärler. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýaş ýigit bir ýaşulyň gaharyny getirjek bolup her hili kemsidiji sözler aýdýar welin, ýaşulyň hiç hili gahary gelenok diýýär. Onda ýaş ýigit sorapdyr, Ýaşuly, näme üçin gaharyň gelenokdyr? Ýaşulam muňa sorag beripdir, Eger sen birine sowgat berseň, olam seň sowgadyňy kabul etmese, sowgat kimde galar? diýip, ýaş ýigidem, Elbetde sowgat beren adamda galar diýip jogap beripdir. Onda ýaşuly gahar bilenem şeýle, Sen-ä ony berjek bolýaň, menem kabul edeňok. Şoň üçinem gahar seň özüňde galýar diýip ýylgyrypdyr. Netijäni özüň çykar. Öň bir patyşa bar eken. Bu patyşa bir gün saçyny aldyryp otyrka, ýaňky bellekçisi bilmän sakalyna ýetende boýnuny kesýär welin, patyşanyň boýny ganap başlaýar. Adamlar näme etjegini bilmän baryp bir wezirine aýdyp berýärler. Wezirem akylly wezirler bar eken. Wezirem aýtýar, Ýok, hemme zat gowulyga diýýär, bolmalysy ýaly boldy diýýär, hiç hili bolman diýýär. E, adamlaram baryp patyşa aýdyp berýärler, Seň weziriň şeý diýdi, aýdyp berdik welin. Ýa, Patyşa-da gahary gelýär, Nemes gowluk, boýnumyz gan akypdurka, baryň şu wezirimi zyndana atyň diýip, zyndana atdyrýar wezirni. Wezirem hiç zat bolmadyk ýaly, Ýok, emme-de gowluga bolmaly ýaly boldy diýip, ýene-de şo sözlerini gaýtalap, zyndana girýär. Onuň öňlerindäki hepde patyşa awa gitýär adat boýunça, ýöne bu gezek wezir zyndana bolansoň özi gitýär-de. Onuň şo tokaýdaky ýerli bir halky bar eken, ol gün şolaryň däbi boýunça, Bir adam gurban etmeli günleri gelipdir. Patyşa-da aw eden güni şo güne düşýär. Onuň ýaňkylar patyşany alyp tutýarlar-da, alyp gidýärler gurban etmäne. Ýaňky ýerli halkyňam bir nemesi bar eken, baş tutanlary ýaňky patyşany görýär-de, boýnundaky şyramy görüp, Bu diýýär, bütin adam däl, bize bolmaýar, gabat gelenok gurban kesmäne, äkidiň diýýär, bütin adam tapyp geliň diýip, goýberip goýberýär. Patyşa haýran galyp, gitýär we barşyna zyndana barýar weziriniň ýanyna. Ötünç sorap başlaýar, Bagyşla meni diýýär, seni zyndana oklap diýýär, ýalňyşypdyryn diýýär, men ötünç soraýan senden. Olam, Ötünç sorama patyşam diýýär, sen diýýär, meni zyndana atyp gowy etdiň diýýär. Gowluga boldy zyndana goýber atanyň meni. Patyşaň gahary gelýär sen ýykdyňaý meni hemme zat gowluga diýip indi bu zyndanda oturmagyň nämesine gowluk görýäň men düşünemoklaý diýýär welin eger sen meni zyndana atmadyk bolsaň diýýär men seň bile bile giderdim pesigiň bar diýip seni goýbererdilerde meni gurban ederdiler şonam diýýär.
Netijänem özüň çykar. Öň bir patyşa bar eken bir. Gedem öz diýenini birhili öwünmän gowy görýän eken öz häsiýeti boýunça onuň weziriniň ýanyna şo mydama öwnüp ýör diýýä olim bir gezegem öwünmäge zat tapman bir pişik alyp şol pişige men diýýä hemme islän zadymy etdirip bilerin diýýä seret bir azçyk maňa wagt ber diýýä wezirine men şu pişige diýýä diýen zadymy eder ýaly etjek diýýä gowy edip onuň wezirem Bor patyşa kim görer diýýär. Onuň aý bir epesli wagt geçýär weli bir wezirini ýanyna çagyrýar. Indi ýaňkyny görkezmeli-le diýenini etdirilýär pişige. Wezirem bilip otyr näme üçin çagyranyny, öňünden taýýarlyk görýär. Onuň ýaňky pişige patyşa aýtýar. Bök diýse bökýä, otur diýse oturýa, tans oýna diýse tans oýnaýa, diýen zadyny edip durdy-ýa. Näme diýse etýä hakykatdanam ol. Sözüne şo dereje düşüner ýaly edipdir-de. Onuň Tans oýnadym şeýdip hereket etdirip otyrka, wezirem elinden bir syçan alyp, zyňk goýberýä ýere. Ýaňky pişik diýenini edip duran ýerinden syçanyň yzyndan ylgaýa-da hemme zady taşlap. Patyşa haýran galýa, Eý, näme etdiň boldy bu? diýýä. Wezirem aýtýar, Patyşahym diýýär, ol ýa astyna dolandy diýýär.
Netijänem özüň çykar. Düşündiňmi ýa-da? Näme üçin? Öňem bir balykçy bir adamy suwdan geçirip barýar diýýär, gaýykda. Onsoň gaýygyny kürekläp. Gidip barýar welin, ýaňky adam işe howlugyp barýar diýýär-de, gaýgy bilen. Soň ýaňky bakçy aýtýar, Gaýrat et, birazajyk çaltrak süräý, men işe ýetişmeli diýip barýarka. Şeý diýip barşyna ýaňky kürekleri şeý kürek suwdan çykan wagty kürekde ýazgy görýär. Bir kürek-de ybadat et diýip dur. Kofçaňam? Hawa. Bir purakda-da zähmet çekdik bu. Ýaňky ýazgylary okaýardy, ol adam balykçydan soraýar, puraklap barýar. Düşünmedim, näme üçin ýazdyň bu hatlary diýýär. Olam ýadymdan çykmasyn şu zatlar diýdim diýýär. Haýran galýar. Bolýa düşnükli zähmet çek diýýäniň diýýä. Zähmet çekmeli emme kime hökman gerek zat diýýä. Ýöne ybadat et diýmäňi näme üçin düşünmedim diýýä. Hökman hemme kim ybadat etmek hökman dälä diýýä. Ybadat etmeselerem bolýa adamlar diýýä. Olam şeý diýýä welin göni duran ýerinden ybadat et diýip duran kürek küregini suwdan çykaryp saklaýada diňe zähmet çek diýip duran bilen kürekläp başlaýa. Kürekleýäw liniýaňky gaýyklary duran ýerinde pyrlanyp dur, hiç hili öňe gidenok. Soňam aýtýar, Indi biz diýýär, ybadat etmedik welin diýýär, ýagny ybadat edip küregi aýyrdyk welin, duran ýerimizde pyrlanyp başladyk diýýär. Ýagny öňe gitmek üçin bize diýýär, ikisi bilen bile küreklemek zerur diýýär. Düşündiňmi? Aha. Kofe. Netijänem özi çykar. Öňem bir haramzada hökümdar bar eken. Onuň muňam bagy bar diýýär, giden sunýar. E bir gün baga seýledeýin diýip bagda aýlanyp ýörkä, bagbany görýär. Bagbanyň ýanynda-da aýaly bile işläp ýörler diýýärler. Seretýär welin, bagbanyň aýaly şeýle bir owadan, owadanlygyna söz ýok. Şeýle bir owadan, maral. Näz diýäda durşuna. Bu gözi gitýä. Haramzada-da. Öniň ertesi gün çykýa-da, bagbanyna aýtýa, Bar sen diýä, pylan-pylan baglaryň diýä nahallaryny görüp gel, bazara baryp gel diýä. Nahal täze ýene-de oturdar diýip, muny bahana bile ugradyp goýberýä. Özem bagda aýaly bile galýa. Onuň ýaňky bagbanyň aýalyna aýtýar, Bar senem diýýä, şu baga girýän bir ýerde gapy bar bolsa diýýä, hemmesini ýapyp çyk diýýä, bir ýerde-de açyk gapy galmasyn diýýä. Ýaňky bagbanyň aýalam bilip otyr-da näme etjek bolýan. Öýem gara niýetli-le gelenine düşündi-de, I, bulam gitýä-de hemme gapylary ýapyp, ýanyna gelýär, aýtýar, Hökümdarym diýýär, hemme gapylary ýapdym diýýä, ýekeje gapyny ýapyp bilmedim diýýä. Ýa hökümdar gaharýa-da, Nähili bolýar o, ýapylybilmejek gapy barmy şu bagda? diýýär. Bary-ýogumy bir dört-bäş dança gapy bar, diýip. Haýsy gapy ol ýapyp bilmedigiň? diýip soraýar welin, ýaňky bagbanyň aýaly aýtýar, Allatagalaň görüp duran gapysyny ýapyp bilmedim, diýýär. Netijäni hem özüň çykar.